Үгэскэ кубулуйбут боотурдар оонньуулара Тёш язык туристическай баазаҕа ыытылынна. Барыта оонньус хамаанда хоп курдук оҥостон, кыайардыы-хотордуу бэлэмнэнэн кэлбиттэр. Бастакы түһүмэххэ туу хайыһарынан сырсыһан, сыалы ытан, ойбон алларан, түптүһэн баран хаары хайытан сүүрэн иһэллэрин көрөҕүт. Хаамайы сыҥааһыннаах бу бастакы түһүмэххэ кыайдыгыт уонна тонтуо ханаалаах кыты хайдах күрэх буола турарый? Күрэх үтүгэй бу. Мен хастан хата бастакы көрүҥҥэти кыайбыппыт

өр бэлэмнэннибит. Боотурдар күрэхтэрэ сылтаан он алты дойдута эр буһууттар күннэрин көрсө үгэскэ куруйбут аҕа баһылык Анатолий Куркулев бирииһигэр үтүө күүстээх күргэлэртэн эҕэрдэ. Бу күрэх номнуо ахсыс сылын ыытыллар манна биһиги улууспут саамай күүстээх, уһуурдаах, кыахтаах эр дьонноро алта түһүмэххэ күөн көрсүөхтэрэ. Көрүҥ эрэ Сунтаар Олоҥхо дойдутун эр хоһууттара

Он үс хамаанда күөн көрсөн алта тургутууну ааһыаҕа. Маныаха биһиги аҕа баһылыкпыт ахсыс төгүлүн ыытар үтүө тэрээһинэ Гүгэскэ куһуйда. Оны хеттертон туох ылла хорта тэриллибите уонна төһө үөрэн тураны хамаанда элбээбит уонна төбөҕө түргэх педагоглан туран киһилэрден анаага төлөстігер. Тонхы лахыры горден чөл олоҕутут уһуу, успуорка уһуйуу, эдэр ыччаттар онно сыаллах соруктаах ононтон бастаабыт командаҕа биһон тыһынча, иккис оҕолукка отут, үһүскэ сүүрбэ тыһынча уонна муҥутуур кыайыылаахха саа бириис турар. Билигин хобуур хапсаҕай күрэҕэ буола турар, онуоха бу мин аттыбар спорт эйгэтин үлэһитэ Александр Николаевич турар. Дьэ, Александр Николаевич бу быйылгы тэрээһини уратыта тугуй?

Тэрээһин үчүгэй. Уопсай эһэт толон кэлиэ тиһэттэн. Икки дьааччы. Э, аҕыс бу. Икки дьааччы уонна биир инструкторбут спорт. Онно оллаана

диэн эрэллэх. Күрэхпит төрдүс түһүмэҕэ мас тардыһыыта саҕаланна. Бу мас тардыһыы күрэх тыҥааһынын өссө эбии күүркэтэн биэрэр өбүгэ саҕаттан кэлбит күрэс болар. Дьэ манна ким күүстээҕэ, кыахтааҕа көстүөҕэ.

От эһиги төһө бэлэмнээх кытый уонна спордунан төһө дьарыктанаҕын? Биигэтэ деревня дьоно бэйэбит бастайааннан үлэлии хан сыдьан дьоннор онну курдукпа дьарыкпыт. Күрэҕи үчүгэй, үчүгэй бара туран. Аара үчүгэй. Биэхатантан хататтарга эддэ кэллит. Бу боддоҥнорго эддэ туран. Тамаштар дыһытын өрүтуппу киевим мен бэйэм. Уонна олланы бу күрэҕи үчүгэй баран иһэр. Сүрес үчүгэй.

Ото ханнык баар хамаанда бэйэтэ ис туругун бэйэтэ билэр ба. Ону иһин биир кыайыга эрэллээх кэллэхтэрэ ди. Онон ким бэлэмнээх, ким күүстээх ол кыайдын диэн. Билигин бу ыарахан ыйааһыны көтөҕүү түһүмэҕэ буолаар турар. Бу манна тэрийээччилэр куулга тобус толору кумаҕы куппуттар, оттон маны боотурдар

Кэтэй байана, кэтэй! Хамаанда күүһүн, уоҕун тургутан көрүүгэ канаат тардаһыы элбэҕи быһаарар. Дьон көрөөччү көҕүн уонна ухханын бу түһүмэх уһугуннарда. Бэлэм! Сет! Эрэл хамаанда бу билиҥҥи туругунан эрэллээхтик кыайыылаах иһэр. Ол курдук оттон кинилэр бу хас түһүмэхтэн үс түһүмэххэ номно бастакы кэккэ аһыддьаллар. Ону то хапытаан бэйэтин хамаандатын туһунан кэпсиирин истэ түһүөххэ иҥэрэ. Дьэ баһылай, хас кытый кимнээҕий кыратык билиһиннэр уонна хайда иһэҕитий? Биһи биэспит, бары манеж куда диибит. Кимнээҕий? Аатырнаҕын билиэххэ. Метель, Миша, Андал, Рыболи. Бар тустууктар, тренердэр. Сүүрүү тренера, инструктор. От того Эрэл диэн аатыллыыр Эрэл Афылын диэн. Боотурдар оонньууларыгар уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Айхал! Айхал! Алта түһүмэхтээх күрэхтэн үһүгэр бастакыннан кэлэн спортивнай оскуола тренердэрэ кыайыылааҕынан таҕыстылар. Онон эрэллэр эрэллээхтик кыайдылар. Тоҕус эр хоһуун киирэннэр билигин түөрт тургутууну ааһыахтара. Ол курдук мас тардыһыы, хабылык хаамыска тутум эргин уонна хапсаҕай. Муҥутуур кыайыылааҕы быһаарар түөрт түһүмэхтээх күрэххэ Тоҕус Боотур күөн көрүстэ. Быйылгы тэрээһин уратытынан остуол оонньуутун хабылыгы киллэрбиттэр. Бу оонньууну хаһан да тутан көрбөтөх эр дьон кыайыы туһугар хабылыгы хабыалыыллар. Үһүс түһүмэххэ дьон болҕомтотун тардар ыһыылаах-хаһыылаах спорт көрүҥэр маһы тардыһан күрэхтэстилэр. Манна мадьынылар ыйааһыныттан тутулуга суох араас албастары туһанан үчүгэй күрэҕи көрдөрдүлэр. Тиһэх түһүмэххэ имигэс тулуурдаах буолууну эрийэр тутум эргииргэ кииристилэр. Оҥоһуллубут түһүлгэ халтыраан буолан, сорохтор тута аккаастаннылар, сорохтор кыахтарын ууран туран холонон көрдүлэр. Бүгүҥҥү боотурдар күрэхтэрин муҥутуур кыайыылааҕынан ааспыт сыллааҕы дыгын оонньууларын кыттыылааҕа Тимофей Большаков буолла уонна оттон бу Тимофей бу күрэҕи хайдах ааста дии санаатыҥ уонна хайдах кытынным дии саныыгын? Атыннык кыайардыы хайаан кэллээм оҥостон эрчиллэн бэлэмнэнэн уже кайыахтаахпын диэммин кэлбитим. Ото утарсааччыларыҥ кыахтара хайдах эбитий? Ото утарсааччылар үчөйдөр бэһэ булла. Бары химир дьартын ханжыр олтар сыл аайы эбиллэн иһэллэр, саҥаттааҕын кыттааччы баар буолан иһэр. Күүстээхтэр күүстээхтэр. Ким би бары кайыабыт эрдин кэлэллэр була. Хотторо ким дэгэ бэр була. Сөп муҥутуур кыайыылааҕы эҕэрдэлиибит инникигэ ситиһиилэри саха ньургун уоланнара Сунтаар Боотур уолаттара бүгүн хас да тургутуу түмүгүнэн бастыҥы быһаардылар. Маннык күннээх күҥҥэ сибиэһэй салгыҥҥа боотурдар эрэ буолбакка Сунтаарбыт бар дьоно сибиэһэй салгыҥҥа дуоһуйа сынньанна уонна бастыҥ боотуру көрөн астынна. Эһиги кытта бииргэ буоллубут Мария Кабеляна Тускулана, Вячеслав Борисов, Ньургуяна Харчасова.